Chhuar lungkhua leh lungbun khaw inkar hi hmel thum chauva hla leh a kara ainak lui awm vawi thum vawi li lai kan ngai a ni a. Ainak lui dung ka zawh lai chuan ai dum kawbel deuh mai hi tui pawn te lungpui hnuaiah a lo awm a, a awm ngei ka rin avangin kalsan mai phal lovin ka pan a, ka ban tawp thlengin ka zen a. A kaw tawpah chuan ai dum lian tak mai chu ka beisei ang ngei chuan a lo awm a. Ka zen avang khan a bawppui lian tak mai kha inkau sain min lo nghak reng chu niin ka va khawih chiah chu nghet lutukin min lo chep ta chat mai a. Ka ban lah chu a tawp rat thlengin ka zen tawh si a, tui pawn te ah chuan ka bawk thlawrh mai a. Tlem a, ka kut ka tih chet hlek hi a hre thei khawp a, ti che ngam ta lo chuan kan inchibain a, ngai ngai te chuan inthlah ngam tawh lovin kan invuan reng mai a, min thlah dul deuh a ka hriatin ka kut chu pawh ka tum thin a, chutia ka chet hlek a hriat ve leh a nat tawh nak a laiin a aia naiin min chep leh sauh thin a. Tuia ka bawh rei tawh avangin ka thawmhnaw hak te pawh a huh hnep tawh a, chutia ka hak lai a huh vek tawh avang leh ka awmna hmun chu a dam em avangin a vawt em em a, meizuk ka chak dan lah chu a turin min tur et et tawh a, ka ban lah ka pawt ngam tawh zawng si lova, Val hi ai dum chibai buknaah ka kun tlawk tlawk tawh mai chu a ni, a va tlawmthlak em. Dar kua vela kut kan insuih kha dar sawm pahniha pawh thlah phal tawh lovin min la vuan zui zel mai si a, ka tih ngaihna hre tawh lo chuan lungawi taka ngawi hle hle zirin tuiah chuan ka inchiah chhunzawm ta zel mai a. Mi kal vei vak an awm ka beisei tehlul nen tumah kal vei vak an awm si lova, Mi kal vei vak hmuh beiseiin mit ka len deuh reng a, mahse tu hmelmah hmuh tur an awm loh avangin engchen nge ka inchiah zel dawn tih pawh hre lovin inchiah chhunzawm zel chu hreh tak chungin ka chhunzawm leh ta a. Rei fe ka bawh leh hnuah Lungbun khua pa pakhat chak ai khawrh ka lam pana lo chho mek chu ka zu hmu hlauh mai a, Ka lawmzia chu sawiin a siak lo a ni ber e. Pu Sangthuma chuan lungpui hrul a, huh hnep a, ka bawk reng chu mak a ti deuh hle ni tur a ni. Engtizia a khalaia inchiah mai nge i nih? Enge i ti? Min ti a, eng dang sawi set set lovin, Ka pu, i lung karna fung khan he lung hi lo kar mai teh, chak ai lian deuh mai a awm a, Phawrh chhuah tal ka tum pawhin ka phawrh chhuak thei si lo va, kalsan mai lah chu ka ui deuh si a, phawrh chhuah ngei tumin ka bei mek a nih hi ka ti ringawt mai a. A lung karna funga lung a tih chet ve leh chuan a mi chehna chai che chu a thlah dul ta a, chu ve leh ka man bet a, ni lenga min hrengtu chu diriam taka phawrh chhuah a tawk ve ta a ni. A mi chehna kha a cheh rei em avangin a duk churh tawh a, mahse ani chuan engmah a hre lo, hrilh ka zak tlat si a. Chu aipui chu a bawppui pawh mihring ke zungpui tiat deuh thaw hi a ni a, ui deuh tak chungin, Khawi nge i paiperh kha lo dawh rawh le, ka ti a, ani pawh chuan lawm deuh maiin a lo dawh a, ka khungsak ta a. Chupa chu a thi tawh a, a dam lai chuan amah ka hmuh apiangin ka hre chhuak ziah thin a, ka nuih a za ru hle thin a ni.